Үтүө күнүнэн убаастабыллаах Тааһар нэһилиэгин олохтоохторо, ветераннарбыт! Бу бүгүн Тааһар нэһилиэгэр ыһыаҕар анаммыт ат сүүрдүүтүн саҕалыыбыт. Ол курдук быйыл икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл ыһыахтар ити элбэх ат пандемия буолан быйыл Бүлүү улууһугар буолбаттар. Барыта онлайн куйаар ситиминэн ыытыллаллар. Ол да буоллар биһиги тааһаҕардар сылгыннан дьарыктанарбыт быһыытынан сылгыларбытын олох Роспотребнадзор бары ирдэбилин барытын тутуһан биир да көрөөччүтэ суох ытардыы былааннанан саҕалаатыбыт. Ол курдук бүгүҥҥү ас сүүрдүүтүгэр үс забег буолуоҕа. Ол курдук аҕыс жүз метрega икки хаастаах тыйдар сүүрүөхтэрэ, тыһыынча алты сүүскэ саха аттара сүүрүөхтэрэ уонна эмиэ тыһыынча алта үс метрega чистай хааннаах чистокровнай сылгаларбыт сүүрүөхтэрэ. Саната этэр буллахына, быйылгы ат сүүрдүтүгэр барыта тааһаҕар аттара сүүрэллэр. Онон буллаҕына бу бэйэбит испитигэр ытыллар улахан күрэхтэһии биир эмиэ улахан күрүүлээх, улахан кэтэһиилээх буолуоҕа. Дэрэ бастакы сүүс метрega саха икки хастаах сылгыдара үүрүөхтэрэ бу быйылгы дьылга биһиги тугунан көрдөрөбүт доча Паскачин Албер Антонович ата билин бэйте кепсиеҕа доча диэн ааттаах иккилээх төһө люббачааттан аалбыппыт так сүйдөлүк да сүйүөхтаахта билигин анда тиллии хүрбүттэ хотторбут ону билин қайда эрэх бар Аҕата Сэр диэн, маамата аҕа. Ол аҕата Сиэнчэ. Сүүрэ сылдьыбыт Аата Мычыс диэн икки саастаах быйыл хаҥайа аһыллыбыта аны сүүрэн эрэр улахан сүүрүүтэ оох бэйэт мана дорожка киирэн ройдалааччыбыт бүгүн туохпаларын дорожка бэйэтэ быһаарыв

Таажакейдар мычыһы сүүрдүөҕэ Потапов Дмитрий, дочаны сүүрдүөҕэ Паскачин Афанасий, Айхалы Шамаев Аял сүүрдүөхтэрэ. Дэрэ аттар старка баран эрэллэр. Бу старт аҕыс жүз метр буоларын быһыытынан биһиги подроммут оруобуна аңырыттан барыахтара. Күөл кытытыгар бараннар билигин аттар старт ирдэригэр баран эрэллэр. Сөп. Саҥата этэр былахадара билигин бу э, экраҥҥа көстөрүн курдук сэттэ күннэ хаалла. Билигин аттар улам бэлэмнэр, станардыы бараллар. Оҕолор бары э, кааскалаахтар. Дэрэ, аттар түстүлэр. Бастакы сүүрүү. Аҕыс сүүс метрэ икки хаастаах э, сылгылар. Так, биһи бу экраҥҥа быйылгы дьылга оҥороммут ханнык сылгы инники иһэрин ити квадратнай туох сурукка көрөн иһэҕит ат ситэн ааста даҕаны сразу үөһэ бастакы миэстэ бастакы иһэр ат үөһэ көстүйэ халлаан күөххэ иккис иһэр сылгы араҕаска үһүс миэстэҕэ иһэр сылгы от күөххэ көстүөхтэрэ дьэ эрэ билигин сылгылар миэстэлэрин атастастылар даҕаны экраҥҥа уларыйан иһиэҕэ дьэ эрэ мычыс бас Э, инники күөҥҥэ таҕыста. Дьэ, эрэ күүстээх үрдүк olan эрэр икки аат э, баран эрэллэр. Так, билигин буллаҕын эти көрөргө курдук инники мычыс иһэр Жаке Дмитрий Потапов иккис иһэр доча Баскачин Абедера вот мычыс гайда иккис доча буолла үһүс миэстэҕэ Айхал кэллэ так мин үтэлэрим ити экраҥҥатахха турар ким хаһынан кэлбитин онон суоттааҥҥыт киһи сразу быһаарар хаһыс миэстэ буолбут все манан буллаҕына бастакы забегпыт бүттэ бастакы миэстэ петин курдук мачыс иккис доча үһүс айхал мин үтэлэрин экраҥҥа көрө олороҕут сылгылар эдэрдэр сүүрдээччилэрэ эдэрдэр бары тааһаҕардар билигин буллаҕына тыһынча алтыйынска сахаттара дэр экраны көрөбүт чукар семенов станислав дмитриевич ата бэйэтэ сүүрдүөҕүн иккис ньурбачаан биһиги ветеран

Дедэ бу сүүрүгэ тыһынча алта үскэ саха аттара бараллар ити фиништэригэр дьонно стартан стартыахтара ол курдук манна тааһандар биһиги ааттара раппыт төкүнүк сүүрүөҕэ ити билигин халлаан күөҕынан ол аҕата Шамаев Александр Ильдэ киирэн иһэллэр сээбэппитим кудугнюр бачаан төкүнүк уонна чукаар Так, төкүнүгү сүүрдүөҕэ Шамаев Аял, Шамаев Александр Дах кыра уоллара, уруккута этэр питтэрин курдук убайа Коля Хүрдээч. Элбахтык миэстэлэспитэ, онно төкүнүк баартаах аттыйан уруккаттан билэбит. Дэр аттар бардылар. Так, Нурбачан, Паскачин Дмитрий Афанасьевич сылгыта, сүүрдэр Паскачин Альберт Антонович баран иһэр. Төкүнүк Шамаев Александр Семенович ата, Шамаев Аял Александрович. Уола үрдер, Тапчукар Семенов Станислав Дмитриевич, Нюрбаттан аҕалбыт, биһи күтүөппүт Жакей бэйэтэ сүүрдэниэллэр. Дэрэ, сылгылар аргыйа баран иһэллэр. Ол курдук, билигин 1 тыһынча 600 биир курук оҥоруохтара. Дэрэ Ньурбачаан бастаата Паскачин Альберт аргыы аҕай атын тардан иһэр, кэннин хайыһан көрөр. Дьоннору төһөраахтар диэн так иккис иһэр төкүнүк так төрдүс чукаар Ньурба атайар. Дэрэ аттар аргыы аҕай иһэллэр билигин биир курууктарын аҥара буолла. Так булан эрэр билигин икки поворот кэнниттэн финишный прямой булуоҕа.

Ээ, эппиппит курдук, Ньурбачаан. Паскачин Дмитрий Афанасьевич ата бастакы иһэр. Паскачин Альберт олох атыныктан кэбистэ, финиш олох кэллэ. Кайда иккис дьэрэ баартан аппыт төкүнүк иккиһинэн тиийэн кэлдэ. Не молодец. Шамая баял олох убайыттан туох та хаалбата үшүйдү кэллэ. Так, оттон бу Станислав аппыт хайдах эрэ тугу эрэ хатаммата була билин даҕаны тугун эрэ көрүнэ онон оттон бочуоттаах үһүс миэстэҕэ Семенов Станислав Дмитриевич онон тыһынча алты үһүскэ сахаттарыгар олохтоохтарга түмүктэннэ та көрөргө курдук ити экраҥҥа көрөҕүт бүнүүтэлэрэ ньурбачаан икки мүнүүтэ сүүрбэ үс күн да бион алта дэһэтэй төкүнүк икки мүнүүтэ отус сөкүндэ тоҕус уон биир чукаар икки мүнөттө биир уон биир сөкүндэ үбү биэс дэһээтэйинэн ити курдук кэллилэр так уже иккис эргиир бүттэ билигин Ганчал төһүскэ чистокровнай сылгылар. Билигин экраны көрөбүт. Рози Биг Бой Павлин Кенти Кириллович, секрет Теми Павлин Кенти Кириллович, Рози Паскачин Альберт Антонович аттара. Дэрэ бу чистокроваттар билигин самай күлүүлэ уонна күстээх сүүрдүүнү көрдөрөллөр

Дьиэ булаттаат. Сүүрэ таба. Бил ньыганан көтөрбөтө эбээтин. Ким хаһайный? Бу Рози диаат. Мамата паджира агата Франциско Гояян. Кини 2 сааты сүрэн барбыта.

Так, кэнниттэн буллаҕына Рози олох тилэх баттаһан иһэр Вера бу билигин күөһэттэн киинэнэ оскоро болоннар ат ситэн ааһарын уонна тугун көрөллөр. Сэ, кэрэ аттар аргы ай баран иһэллэр, секрет инники иһэр. Так, Рози Так, Биг Бой иккис иһэр. Рози үһүс месте иһэр. Тэрэ турукпут аңара буолан эрэр. Так, секрет инники испитин курдук инники иһэр. Биг Бой иккис иһэр. Дополнительно интегрировать шаттары иккенники иһэллэр. Так, Рози олох ыраах хаалла быһылах. Ок, хайда бу? Секрет хайдах болды? Станислав атын тутан эреді. Или тугун сыға туттаdı. Big Boy inniki düştü. Gere gere gere.

Чэ, манан иккитин чөһүлүү биир сыл тааһын нэһилиэгин ыһыаҕын гаранаммыт ат сүүрдүүтэ түмүктэннэ. Ити курдук биһиги үс забегка ити курдук курдук аттар сүүрдүлэр уонна куһаны уокту сүүрдүлэр уонна кыайыылаахтар быһарыланнылар. Быйылгы дьылга бу сүүрбүт аттар бары бириистээн местэҕэ тигистилэр. Бастакы икки үс миэстэ, биирдии сүүрүүгэ үстүү ат тигистэ. Онон манна диэн тахса улаханнык